Beri kemuliaan ngagai Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya awak oh, kesempatan ti diberi bagi aku bagi pagi itu betul berfungsi ke jaku Tuhan ngambika dikena meransang semua kita lebih lagi dalam pengarap kita Ke maya hari diatu, tau, laban diatu kitai enda baka dua tiga taun ke udah lepas. Tau, bisi bida iya. Okey. Taja pan baka nya, kitai sentiasa ah, besyukur ngagai Tuhan laban Tuhan udah cukup badas, cukup manah enggau kitai. Jadi, Iya udah meri kita pengering, Iya udah meri kita pengerai, Nyentuk ke sehari tu kita boleh meda penampak, meda kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kami kena masau uh, jam laban maya masa tu tak tentu panjai. Jadi kita terus uh, namanya tadi datai ngagai tau kau ngerbak ke jaku Tuhan. Kaya dibaca kita pagi tu, au, Kitai meda jaku Tuhan ti diambil aku ari Injil Luke. Kita ngerebak ke jaku Tuhan ti diambil ari Injil Luke bagi ti ke-21

Okey. Kita ngerebak ke bup kudus kita, kita muka ba Luke bagi tiga sepuluh, bagi tiga dua puluh satu. Okey, Injil Luke bagi tiga dua puluh satu, ayat sepuluh ngau sebelas. Okey. Jadi tajuk ba bup kudus ti baru ditau ianya penusah ngau pemerinsa. Okay. Ba ayat ti ke sepuluh ngau sebelas berketuk ke munyi yang menyadi. Ia lalu berjaku ngagai sida, bangsa dekat berperang laban bangsa bukai, lalu menua dekat berperang laban menua bukai.

Injil Luke bagi ti ke dua puluh satu ayat sepuluh enggau sebelas tu bunyi iya, Iya lalu bejaku ngagai sida, Bansa deka beperang laban bansa bukai, lalu menua deka beperang laban menua bukai. Tanah berenyang deka balat nyadi, lalu lapal pungkang enggau penyakit deka balat nyadi ba mayuh begandul. Lalu tanda ti balat ngena kutka sereta nyelai deka pegari ari langit. Nya jaku Tuhan ke dibaca kita, kita sampai dulu Tuhan Allah Ta'ala pai kami di syurga, pagi itu kami bersyukur lalu gagati laban kami boleh datang berumah Nuan. Puji ngemesai ke nama Nuan, nyembah Nuan Tuhan dalam uh, lagu kami dalam roh pemendal lalu megak. Pagi itu kami sudah ngambil pemakai Nuan, Ingatka pemati nuan di atas kayu salib ti udah nebus dosa enggau penyalah kami. Lalu pagi tu mega kami belajar ke jaku Tuhan. Ngambi ke jaku Tuhan tu jadi ke peransang kena ngering ke semangat, kena ngering ke pengarap kami lebih lagi memaya ke dia tahu kami betapi ngau mayu macam utai ti jadi. Nyalai awak ke jaku Tuhan tu hidup lalu diau dalam ati kami ngambika jaku tu tadi ulih meransang kami ngambika kami nyadi orang ti tan sereta ngasi nangika Tuhan datai ke pengujung pengidup kami. Terima kasih ke jaku tu Tuhan berkat gaku ti. Uh, berkunsi ke jaku tu, aku ngaku diri nadai penemu. Nya alai aku minta kuasa Roh Kudus Tuhan ngambi ke bekerja di dalam aku kena ngenatai lalu uh, berkunsi ke jaku Tuhan ngagai bala menyadi kami awak ke jaku tu hidup serta berkuasa. Terima kasih Apai di surga, terpuji ke nama Nuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersampi minta semua tu. Amin. Okey. Udah udah baca tadi ni, udah temu jaku Tuhan kita tadi. Ianya ba ja, uh, tajuk yang itu penusah ngau pemerintah ba buku kudus ti baru tu. Nama kebuah aku usi ke jaku Tuhan uh, ti ngemai rambai jaku baka kepagi tu ia nya bersedia napi penusah ti nyadi. Okey. Bersedia napi penusah ti nyadi. Tu rambai jaku ti dikunsi ke ku ngagai kita baka kepagi tu menyadi. Enti kita beratika utai ti nyadi dalam dunya tu iya ke maya kemaya hari tu utai tu udah kala nyadi dulu menya. Indah rambau Tuhan Jesus agi hidup. Au, iya ku dia tu au, iya lalu berjaku. Iya ke berjaku tu tadi inya Tuhan Jesus ku. Au. Utai tu nyadi Udah lama. Lalu utai ti nyadi dalam dunia tu berulang-ulang atau ke bertandu-tandu. Jadi nama utai ke nyadi ke dia tu udah kala nyadi dulu menya. Menyadi ti dikerindu aku dalam Tuhan Jesus. Ba zaman ti ke dia tu. Munyi ku jaku orang kemaya hari zaman now. Tahu zaman ti dia tu. Maya kerbak dia tu, generasi ke dia tu. Okay. Kitai manggai ngagai uh, abad ke-21. Enti kitai berati ke kemaya ritu mayuh utai nyadi di serata dunia. Tau? Utai ti badas mayuh nyadi. Utai ti jai mega mayuh nyadi. Utai ti ngasuh kitai senang lantang mega mayuh nyadi. Tang utai ti ngasuh kitai tusah sereta merinsa mega udah balat nyadi ba menua kitai kemaya hari tu. Betul da? Okey. Nya alai sebagai orang ti arapka Tuhan, kitai bisi Tuhan ti dikandal sereta dikarap kitai dalam hidup kitai tu. Eh? Dalam kita ti betapi ke mayuh utai ti nyadi. Tau? Pagi tu aku ber, berkunsi ke pasal penusah. Nya ramai jaku, jaku Tuhan kena baik aku pagi tu dia nya bersedia napi penusah ti nyadi. Laban Tuhan Jesus udah dulu madah. Ko ya bangsa dekat berperang laban bangsa bukai.

tauka nadai penyarut ketegal perang nyadi ba menua bukai. Tang ti kita merening ngagai menua tasik ke jauh din kelebih agi sebelah timur tengah, sebelah menua Afrika, taja pan ukai beperang antara ah, bangsa atau ke antara ah, menua siti laban menua siti tang perang tu nyadi antara suku-suku bangsa Dalam menua di Timur Tengah, enti kita berhati ke di menua Syria. Tahu? Utai ti jadi ianya orang berperang. Berebut ke kuasa dekat megai perintah, megai menua. Bempu pengaya dunia tu. Nya ke utai ke digaga kita manusia. Utai ti jadi dia tu berperang. Indah ti kita berhati ke 60 tahun ti udah. Okay, kira-kira begenya. Perang dunia kedua. Sebedau nya bisi perang dunia ke terubah. Idah sebedau perang dunia ke satu atau kedua, mayuh perang-perang bukai ti nyadi di serata dunia. Betul? Ti kita kala belajar sejarah, Au orang kelia beperang. Eh sebedau dunya perang dunya ke satu enggau kedua mayuh perang-perang bukai ti nyadi. Au kemaya hari tu ba menua kitai di Malaysia nyangka perang tu tadi enda nyadi. Bedau. Okay. Taja pen kenya menua kitai kala kena tempias. Au, kelebih agi kitai ngenang ke perang dunya kedua ke suba lebuh Jipun nyerang menua kitai dia meh menua kitai charut. Au, beperang. Pengidup tusah. Au, indah lebih tusah agi ari utai ti nyadi kemaya hari tu. Lalu mega enti kitai berati ke penusah ti nyadi di serata dunya tu, endang sigi amat jaku Tuhan Jesus. Ku iya madah. Au. Tanah berenyang dekat balat nyadi. Ba ayat ke sebelas. Au, ba ayat ke sepuluh tadi pasal perang ni. Ba ayat ke sebelas, tanah berenyang dekat balat nyadi ku ya. Nyangka ba menua kita, tanah berenyang bisi kurang nyadi. Nanti kita berarti ke jiran kita sepiak nyin di menua Indonesia atau di menua-menua bukai kekala laban penusah tanah berenyang Utai tu udah suah nyadi. Okay? Utai tu udah suah nyadi. Lalu berkenya mega. Okay? Berkenya mega. Kelimpah hari tanah berenyang. Lapal pungkang mega nyadi. Nanti di menua Afrika 10 tahun, 20 tahun kelepas. Mayuh orang tak cukup pemakai. Mayu orang idup dalam kelaparan. Au, dia tahu ba menua kita di Malaysia mayu ah mega orang ngantung benira putih ah. Tang labak kaku. Au, agi bisi ulih pemakai. Tak baka penusah ke ditapi orang di menua Afrika din kita di tahu. Taja bekenya mayuh orang ngantung meni rapu pia ditu ketegal PKP, ketegal COVID-19, betul? Au. Jadi kelimpah hari perang, kelimpah hari la, uh, tanah bernyang, kelimpah hari lapal pungkang ti nyadi gau penyakit deka balat nyadi ba mayuh pekadul. Tu me utai ke ditapi kitai kemaya hari tu, ti ngasuh kitai balat takut sereta irau ati, iya nya kitai betapi enggau penusah penyakit. Betul? Bedau ditemu ubat penyakit siti, udah pansut ga penyakit siti. Bedau temu bekeni gaya ngelaban virus siti, peda virus siti ga dipadah ke orang datai nyerang kitai mensia di serata dunya. Di serata dunya, munyi ku jaku Tuhan ditu, ba mayuh bengkah endur. Reti nya di serata dunya. Betul? Nya meh penusah-penusah ti nyadi. Kelimpah ari nya, ba ayat ke sebelas ku iya, Lalu tanda ti balat ngenakut sereta nyelai deka pegari ari langit. Ti kitai berati bala astronomi, bala saintis, mansia. Utai di angkasa lepas nya. Sida iya madah mayuh nama nya tadi uh, tai bintang tauka batu-batu ti besai di angkasa lepas dia deka datai labuh ninggah bumi tauka ninggah dunia kita tu. Au, utainya ukai mit besai ti labuh ninggah Chunto iya enti labuh ningging bandar raya di Kuala Lumpur din. Abis siti bandar raya. Kenya ku iya, utai nya ukai mit, ngemai tangka enggau penusah ti besai. Nya meh utai ti deka nyadi ba maya diatu. Utai tu udah disebut ulih Tuhan Yesus empu. Lalu menyadi, sebagai orang ti arap ke Tuhan, kitai bisi Tuhan ti dikandal ke kitai. Ia nya Tuhan ti berkuasa. Lalu, sebagai orang ti arap ke Tuhan, kitai orang Kristian tu tadi, kitai tentu bisi ajal ti patut, ti tahu diambil kitai jadi ke pengering. nyadi ke peransang kena kitai betapi ke penusah ti nyadi kemaya hari tu. Nda ibuh ku nyebut penusah perang tang tauka tanah berenyang tauka lapal pungkang tang aku besebut ke pasal penusah ke balat ngelekai Agi balat nyadi di menua kitai Malaysia, di Sarawak ditu iya nya penyakit. Betul? Penyakit Covid semilan belas. Suba virus corona. Diatu nyu bisi virus delta. Nyu bisi virus ai macam-macam virus. Okey. Virus Delta ti balat dikenakut ke orang diatu datai ari menua India. Enti kitai beratika laporan Covid sembilan belas di serata dunya dua tiga hari ke udah lepas, menua kitai Malaysia sehari sembilan ribu. Betul? Dua hari udah beturut sembilan ribu. Nanti kita berniang ngagai menua jiran kita di Thailand pun terkenyit sida ya. Dua hari lepas sembilan ribu kes. Sebedaunya nak mayuah. Lalu lebih parah lagi di kita berarti ngagai menyadi kita di sepiak Indonesia dia. Sana tak kedua hari ti lepas kes jangkitan kubit sida ya Sari lap tiga puluh lapan ribu sari lalu beratus-ratus orang mati. Jadi nya meh utai ti perlu dihadapi kitai. Menua kitai di Sarawak, menua kitai di Malaysia agi betapi enggau utai tu. Nya alai kitai perlu nyediaka Okay. Ngaga persiapan atau kesedia atau ke bersedia napi penusah ti jadi. Okay. Bersedia napi penusah ti jadi. Nama kebuah kita patut bersedia? Okay. Laban bermaya ke dia tu. Semua kita belak betapi ngau mayuh macam penusah. Pemerinsa tauka penguji dalam pengidup. Okey. Nak milih nemu ke orang kaya tauka miskin, mit tauka besai, indu tauka lelaki. Bangsa tu tauka bangsa nya, pengarap tu tauka agama nya, Kristian tauka ke tauka ukai Kristian. Diatu semua kitai bela betapi enggau penusah ti nyadi kelebih agi penyakit okay jaku Tuhan ditu tadi bisi nyebut pasal penyakit deka balat nyadi ba mayuh bengkah dul nya alai sebagai orang ti bisi pengarap aram kitai nyediaka tauka besedia okay bekedi gaya kitai ulih napi penusah ti nyadi tu tadi ngena pengarap kitai. Okay. Sebagai orang ti arapka Tuhan, sebagai orang Kristian, kita percaya Tuhan kita lebih berkuasa lagi hari utai ti nyadi tu. Nyalai, ditu aku mai kita belajar ke kena meransang pengarap kita Baka ni chara kitai nyediaka diri okay, ari segi rohani? Okey, keterubah ya. Kitai okey, kitai anang tegepang ati tauka putus runding lalu lenyau pengadang. Dalam kitai menapi mayuh macam utai ti nyadi penusah, penyuntuk, penyeranta, Au penyakit enti kitai nerima tauka meda laporan dai ibuh jauh kitai nyebut di menua kitai di Malaysia berapa ratus udah mati munuh diri ukai ketegal covid orang ke mati nya gerai kering ulih niki ngagai tingkat sepuluh terjun kumai enda kering ko tanah batu di baruh nyentuk kiah mati kelimpah ari nya mayuh chara orang bukai. Nya alai sebagai orang ti arap ke Tuhan, kitai bisi pengarap. Kitai bisi Tuhan ke disembah kitai ti kuat. Nya meh cara kitai tadi au bersedia anang kitai tegepang tau ketakut kenyit ati au teguran runding kitai nyentuk ke kitai lenyau pertimbangan nyentuk ke kitai putus runding Okay? Kita takut, kelalu takut, kelalu irau. Lalu kita lenyau pengadang. Jaku Tuhan meransang kita dalam buku kudus. Kita berhati ke ya. Au, bat jaku dalam bagi 3, 24 ayat 10. Ah. Kau ya ditau. Nanti nuan lemai, lebuh nuan dituntung penusah. Artinya nuan dan sigi aman, lemai. Nya alai lebuh kitai betapi enggau penusah dalam pengit kitai, anang kitai kelalu lemik. Tang awak ke kitai ngering ke pengarap kitai, ngering ke hati kitai tu tadi. Ngamik ke kitai nak takut, nak irau, lalu kitai tetap bersemangat Dalam pengidup kitai tu tadi, enda lemai. Erti nya tadi kitai enda alah laban penusah tauka penguji ti nyadi. Betul? Menyadi ti kerindu aku, kelimpah ari nya enti kitai meda ba uh, jak, uh, bup kudus kitai ba Joshua mega. Ba Joshua bisi ngaj nyebut kitai au ba ayat tika, uh, ah, bagi tika satu ayat 6, 7, 9. Kau mega ba ayat tika 18. Goya, Nuan tak tahu tak kering sereta berani laban nuan deka ngulu ke orang tu ngambi menua tu dan semaya aku ngagai aki ini sida. Tang anang enda kering sereta berani lalu ngasi ke semua adat ti diberi nembiak aku Moses ngagai nuan, anang limpang ari adat nya ngambi ke nuan mujur di sebarang endur nuan bejalai. Ba ayat ke semilan, Kingat ke jaku aku ti ngasuh nuan kering sereta berani. Anang takut tauka lemi semengat laban aku Tuhan Allah Taala nuan bisi enggau nuan di sebarang endul nuan bejalai. Ba ayat ke-18, barang selapa barang sapa ngelaban nuan tauka enda ngasika jaku nuan deka dibunuh. Nuan mesti kering sereta berani. Ditu Tuhan ti Allah Taala madah ngagai Joshua iya nya enda ngasuh iya takut. Nda ngasuh iya lemai semengat, tang meransang iya ngasuh iya kering sereta berani. Baka nya meh kitai enggau pengidup kitai kemaya hari tu. Dalam kitai nempuh mayuh macham penusah, penguji ti nyadi ba pengidup kitai, di persekitaran kitai, ti kitai meda mayuh au orang ti kena laban penyakit covid tu tadi, Al ditan di hospital, dia kitai aku kasih aman. Kitai punyu takut. Nya alai menyadi ti dikerindu aku. Anang kitai lemi semangat. Anang kitai kelalu takut. Tang awak kitai kering. Amin. Amin. Amin ya. Haleluya. Anang lemi semengat. Anang kelalu takut. Anang kelalu irau laban enti kitai alah laban penguji. Dia meh kitai kadang-kadang nerima nyau ngaga pemutus ti enda patut. Au, lenyau pengadang. Okey. Putus runding, putus pengarap, munuh diri. Nama penyadi? Nadai penyadi. Betul tak? Nya alai aku meransang anak-anak Tuhan. Nak milih kita ke ditu atau ke ia ke meda secara live. Dini indul kita wai menyadi. Dalam penusah ti nyadi. Sediaka. Nyediaka diri. Anang. Au. Teguran runding kita. Anang takut. Anang sampai kita lenyau pertimbangan. Anang sampai kita putus runding serta lenyau pengadang. Tang baca jaku Tuhan. Dalam jaku Tuhan, bup kudus tu mayuh jaku ti boleh meransang kita. Ngering ke pengarap kita. Ngering ke penghidup kita. Ngambil ke kita tidak takut. Ngambil ke kita tidak irau. Haleluya. Jadi kedua, Baka ni ku chara kitai ulih nyediaka diri betapi enggau penusah ti nyadi kemaya hari tu? Kedua iya nya besampi minta tulung ari Tuhan. Laban kitai orang ti arapka Tuhan serta bisi pengarap bahawa Tuhan ke disembah kitai Tuhan ti bekuasa. Iya ulih ngasuh penusah tu tadi ngetu. Iya ulih ngasuh penusah tu tadi dijauh ke hari penghidup kita. Nyeliah ke kita tu tadi ngami kenta betapi ke penusah tu tadi. Nya me utai ti perlu disampi kita setiap hari. Ngau pengarap kita itu tadi. Amin. Ianya kita bersampai minta tolong hari Tuhan. Dia tahu kita nak ulih ke gereja. Tang aku meransang semua orang Kristian, orang ti Arab. Gagak meh mesbah doa di rimpu di rumah kita. Diri sebilik bersampai. Au. Besampi ke diri sebilik udah cukup manah. Udah nya baru kitai besampi ke orang bukai mega. Amin. Lalu besampi ke menua kitai. Aku meransang kitai segereja ke semua orang ti aram. Besampi anang kurang. Mayuh orang diatu nyebut ai anang kurang. Tang aku sebagai orang ti arap ke Tuhan, mai kitai besampi anang kurang. Betul? Minta penyaup ari Tuhan, minta tulung ari Tuhan. Kitai belaban enggau bairus tu tadi utai ti enda dipeda kemaya iya inggap datai ba pengidup kitai kena sirut kena sintak kena empa bairus nya tegam tu segala-gala iya durai nya tadi ngacuk-ngacuk sebelah rekung tua nya ti ngasuh tua sakit betul tak kita nak bedak tanya. Maka ni ikut cara kita nyeliah. Ianya anak kuasa Tuhan. Okay? Bersampi ada. Tajak pan kita bisi ninga mayuh mega orang Kristian kena laban COVID. Utainya nak ulih diseliah kita. Tang tajak kenya kita ulih minta Tuhan ngelih utainya hari kita. Amin. Okey. Besampi minta tolong hari Tuhan. Nanti kita meda ba Mazmur. Bagi tika 55 ayat 23. Ko ya. Tang nuan o Allah Taala deka muai orang ke pemunuh enggau orang ke bula ngagai kubur sebedau sida datai setengah numul, tang aku deka manggaika pengarap aku ba nuan. Reti nya lebuh kitai manggaika pengarap kitai ba Tuhan, kitai selalu besampi. Nya meh chara kitai bepanggai, besampi-besampi. Okey, minta Tuhan nyaga, minta Tuhan ngibun, minta Tuhan ngiring kitai. Kitai tu lemi. Tang lebuh kitai minta laban roh ke bisi dalam kitai tu tadi nya roh ti datai ari Tuhan. Lalu lebuh kitai minta Tuhan ngiga. Amin. Lalu iya enda ngelak ke kitai. Tegan nama? Laban kitai bisi pengarap ke Tuhan. Seterusnya Mazmur 50 ayat 15 Kangauka aku lebuh kita kena laban penusah, aku deka ngelepaska kita lalu kita deka muji aku. Betul? Kangauka aku lebuh kita kena laban penusah. Nya alai ditu jaku Tuhan ngajar kita lebuh kita kena penusah, kangau ke Tuhan. Okey. Anang buai alu ngantung bendera burak atau ke bendera putih. Aning guai kitai berumban ngandalka mensia. Dan sebedau kitai ngerja semua utai nya sampai kitai nyu putus asa, awakka kitai ngangauka Tuhan. Ngangauka Tuhan. Berusaha kitai enggau sampi kitai. Ngambika Tuhan muka jalai. Ungkup kitai orang ti arap. Nyadi aku pechaya laban kitai bisi pengarap Tuhan enda ngelakka kitai. Tuhan enda ngelebu kitai menyadi. Amin. Haleluya. Nyadi ba Jeremiah tiga puluh tiga ayat tiga. Baka ni ku kitai besampi minta ari Tuhan iya nya ngau chara kitai ngangau ke Tuhan. Tuhan ngasuh kitai ngangau ke iya. Kini kita ngau, ia nya ngau besampi. Ngau cara kita ti besampi. Ti suba kita bedau nemu Tuhan. Bekeni cara orang kelia Au, ti agi ngintu tak arab ke pengarap lama. Au, sida ya bebiau. Sida ya besampai. Yang bicara sida ya ngangau Tuhan. Tang diatu kita orang Kristian kitai ngangau ke Tuhan inya ngau kitai besampi ngagai Tuhan kita. Bukai ngangau ke roh. Okey, bukai ngangau ke uh, orang ke petara ke petara ini sida keliam bukan yang ukai bagainya. Sebagai orang Kristian kita ngangau ke Tuhan Allah Taala kita Jesus Kristus. Ti tau dikandal dikarap kitai. Ko iya ba Jeremiah 33 ayat 3. Kangau ke aku lalu aku deka nyaut nuan. Amin. Enti kita ngangau ke Tuhan, Tuhan deka nyaut kitai. Tanti kita nak kala ngangau ke Tuhan munyi ku jaku Tuhan madah. Minta ngagai aku laban nyentuk ke dia tu kita bedau kala minta hari aku. Ditu pun Jeremiah madah, Kangau ke aku lalu aku deka nyaut nuan. Aku deka madah ke ngagai nuan utai ti manah. Ti nadai kala ditemu nuan. Ti deka ngasuh nuan alit ati. Nya jaku Tuhan ke tahu dibaca lalu dikandal ke kitai nyadi ke peransang kitai sebagai orang Kristian. Kangau ke Tuhan kitai. Lebuh kitai kena penusah, pesampi kitai ngagai Tuhan. Minta saup Tuhan, minta tolong Tuhan. Ketiga, berkeni ku cara kita nyedia ke diri. Okay? Ianya ketiga, kau cara kita belagu muji Tuhan, lalu selalu berterima kasih. Udah ga tusah asuh belagu ga nak ka nyelai mimit iya enda pia iya. Udah ga tusah asuh belagu. Utai tu dikereja laban udah terbukti. Di dalam bup kudus mayuh cerita tauka utai ti tau nyadi lalau kitai. Au pengajaran ti enda tau diambi kitai. Nama kebuah tusah tang asuh belagu. Enti kitai beratika utai ti nyadi ba Episus lima ayat semilan belas enggau dua puluh. Jaku Tuhan ditu ngajar kitai orang Kristian ngasuh kitai eh bejaku enggau pangan diri. Ngena jaku ti manah. Ngena jaku ti ngerindu ke ati. Ngena jaku ti penuh enggau penyinu. Nya utai ti diajar dalam Bup Kudus. Au, bejaku enggau pangan diri ngena masmur, pantun enggau lagu roh, belagu muji Tuhan dalam ati kita. Seruran meri terima kasih ngagai Allah Taala ti Apai ke semua utai dalam nama Jesus Kristus Tuhan kitai. dalam semua utai. Baik maya kita gaga, maya kita rindu hati, maya kita lantang, maya kita senang, nyamai hidup. Bisi nyamai wai. Kau kita ada betul tak? Kita berterima kasih kepada Tuhan. Seruran. Meri terima kasih ya. Belagu muji Tuhan. Betul? Tang lebuh kita dalam penusah, hati kita tusah, kita nyabak, kita berdemuah, Kitai tusah ati, ketegal nadai pemakai, ketegal nadai kerja, putus pengawa, bisnes nadai bejalai. Bekeni ku kak belagu, tang tau me utai ti dikedeka Tuhan kerja kita. Dalam semua utai nemu nya tusah nemu nya senang. Belagu ngagai Tuhan, berterima kasih ngagai iya. Laban nama kebuah? Anti kita belagu nya nanda ke ati kita gaga. Bah, gaga ga kena tusah. Amat nya lai orang Kristian tu neh. Au. Udah ga tusah asuh belagu gaga ati. Nya lai bibit orang Kristian. Nya meh kuasa Tuhan. Ti nadai ba orang ti enda arap. Betul? Kitai orang Kristian tu diberi Tuhan penolong iya nya Roh Kudus ti selalu ngadaka pengaga pemaik. Betul? Au, ati ti tan runding ti ulih nagang tubuh diri. Nya meh kelebihan orang Kristian tu tadi. Roh Kudus Tuhan diau dalam kita meri pengaga, meri mai. Baik maya kita tu usah, baik maya kita senang. Kita selalu ngemuliakan Tuhan. Laban ati ti gaga nak nyalah-nyalah baka ubat. Au, ti boleh ngerai ke kita. Amin. Laban munyi ko keterubah tadi. Au, putus runding, lenyau pengadang. Hari ini utai nya datai ketegal ati enggau runding kita tadi ti kelalu bala tusah. Nadai pengaga tusah amat tu. Okay. Nyentuk ke orang nya munuh diri. Ngambil pemutus. Tang sebagai orang Kristian. Ti kita selalu gaga ati. Tajak pun kita tusah. Nya meri kita kemenangan. Ngambi ke kita ulih angkat baru. Amin. Ngambi ke kita ulih angkat hari penusah ti nyadi. Kita percaya di dalam Tuhan nama utai ti lenyau. Tuhan dekat meri utai nyak pulai baru. Tang ukai nitih ke cara kita yang menyadi. Ukai nitih ke pendekat kita. Cara kita, pendekat kita itu tak sebaka ngau cara ngau pendekat Tuhan. Ko kitai, kitai ka begetu. Tang ko Tuhan, nuan begetu. Laban Tuhan lebih nemu nama utai ti manah deka nyadi ba pengelu kitai. Amin. Okey. Enti kitai ber, belagu muji Tuhan lalu selalu beri terima kasih ku Iya. Utai tu dipelajar ke kitai ari kisah Samuel.

Orang nya tau nebah beli kad iya lalu nuan deka gerai baru. Ba ayat 3 ke 23, lebuh roh ti jai ti dikirumka Allah Taala merinsaka Saul, David ngambi beli kad iya lalu nebah beli kad nya. Saul lalu berasai nyamai serta gerai, lalu roh ti jai nya ninggalka iya. Iaitu roh kegelapan. Roh Iblis udah nyerang menua dunya kita tu. Nengah virus COVID-19 tadi. Baka utai ti nyerang Raja Saul. Jadi begini ku kita boleh lepas ianya ngau cara kita muji Tuhan. Laban dia meh ati kitai lantang. Dia meh kitai deka bulih kemenangan. Amin. Kitai deka bulih pengelepas ari semua penusah ti nyadi. Tegal kitai gaga ati, tegal kitai ulih muji Tuhan. Taja pan kitai tusah tang kitai agi ulih muji Tuhan. Utai tu mayuh dikereja orang Kristian. Enti kitai beda menua bukai, taja pan gerija dibom, diserang, ditunu, tang orang Kristian enda kala malas. Nama kebuah? Nama utai ti gaga sida iya? Sida iya majak besampi. Sida iya majak muji Tuhan. Betul? Nya utai ti gaga. Nama kebuah sida ngeri nya? Laban sida nemu pengelantang, pengaga nya ti ulih ngelepaska sida iya ari semua penusah. Tu meh utai ke dikereja kitai. Diatu kitai betapi enggau penusah penyakit anang kelalu tension, anang kelalu stress. Tegal utai ti nyadi. Tang awak ke kitai merindang ati kitai. Kitai belagu lagu rohani. Kitai belagu lagu ti baru. Ukai lagu sida nia mega jemat suba. Tang kitai melayani lagu-lagu rohani. Laban nya meri penghiburan. Laban nya meri kitai pengering. Laban nya meri kitai pengaga. Lalu kitai enda ingat ke penusah kitai agi. Betul? Kitai enda ingat ke penusah kitai. Lalu kitai enda mudah ngambi pemutus ke tau ngemedis ke pengidup kitai. Seterusnya, kitai meda ba kerja rasul bagi ti ke-16. Okay. Nama kebuah kita patut belagu puji Tuhan? Laban lebuh kita belagu puji Tuhan, bisi kuasa ya. Amin. Bisi kuasa. Okay. Lebuh kita puji Tuhan, bisi kuasa. Ba utai ti nyadi ti tau nyadika peransang kitai, kitai meda ba Kerja Rasul bagi enti ke enam belas ayat dua puluh lima enggau dua puluh enam, ketu ke munyi iya, Kira ba urung tengah malam, Paul seduai Silas besampi sereta belagu muji Allah Taala. Lalu orang jil ti bukai mendingka seduai. Ayat ti ke dua puluh enam, Tanah lalu ngenyit berenyang balat amat. Dataika pugu rumah jil nya nyau begusak. Semua pintu lalu tebuka tekala nya lalu rantai tebelengka ari semua orang jil. Tu utai ti nyadi lebuh Paul seruai Silas ditan tauka ditangkap lalu dipasuk ngagai rumah jil di baruh tanah dia. Nama utai ke digaga seduai iya? Iya nya Setuai iya belagu. Okay? Setuai iya besampi. Setuai iya belagu puji Allah Ta'ala. Dia bisi kuasa nyadi. Bisi kuasa Tuhan nyadi. Tengah puji-pujian. Tengah sampi setuai iya. Ha? Ba urun tengah malam. Orang jil ke bukai ninga seduai besampi. Dia meh kuasa Tuhan. Tanah bernyang ngenyit nyadi ba maya nya. Nyentuk ka pondasi tauka pugu rumah jil nya nyau begusak. Semua pintu rumah jil tebuka tekala nya. Rantai ke ngungkung kaki jari seduai iya tebeleka magang. Nama kebuah utai nya nyadi? Ketegal sampi enggau lagu puji sembah tuai. Lagu puji suai ngagai Allah Taala. Nya ngenataika kuasa. Kuasa Tuhan. Nya alai sebagai orang ti arap ke Tuhan aku meransang kitai. Taja pen kitai kena penguji nyangka bisi orang Kristian orang ti arap ditan di hospital ketegal ti bisi kena covid. Anang tusah ti. Anti kita agi ulih bersampi, bersampi. Anti kita agi ulih belagu, belagu muji Tuhan. Awak ke kuasa Tuhan mengalir. Masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kita dekat digerai. Penyakit virusnya tadi dekat lenyau hari tubuh kita. Amin. Bagaimana yang menjadi? Bisi kuasa Anang kita anggap remeh aja belagu rohani. Eh, sebenarnya bisi kuasa. Anti kita berjalan dalam kereta anang masang lagu dunia duniawi. Lebih mana masang CD atau lagu rohani sepanjang kita berjalan. Awak ke penyertaan Tuhan bisi ngau kita. Amin. Nda ibuh masang tusah belaki nguai. Au, cigat amat apai orang beperang dalam petang. Lalu mayuh tajuk-tajuk lagu ke bukai. Ti kitai berati ke leka lagu nya. Ngemai orang butang ke mayuh agi. Kapa muji laki orang ke cigat, bini orang ke bajik. Bini aku pun sigat. Au, au, bajiak. Bini aku pun bajiak. Laki aku pun sigat. Ti enda sigat. Ngai ku kia suba. Betul tak? Nanti kita berarti ke lagu. Maya hari tu. Mayuah. Au. Pengajaran yang tak tentu manah. Dari segi moral. betentangan enggau Bup Kudus. Lebih maning ti kita bejalai ngena kerita kini mindah pasang lagu rohani. Laban bisi kuasa Tuhan ti beserta enggau kita. Amin. Okey. Ka penudi Bekeni ko cara kita nyikap takut bersedia napi penguji Utai ke udah disebut Tuhan Yesus tadi. Nah, ibuh aku nyebut pasal perang tanah bernyang lapa pungkang. Dia tu kita fokus ngagai penyakit di balat nyerang di sebarang dua kuya. Keempat ianya buka hati nuan lalu arap ke Jesus nyadi ke Tuhan ngau juru selamat. Ditu aku pechaya mayuh orang Kristian meda kitai sechara lain. Sebagai orang ti udah nemu Tuhan, lebuh kitai betapi enggau penguji, enggau penyakit, nyangka bisi di antara kitai kena laban penyakit tu tadi, anang nyalahka Tuhan. Kelebih agi anang ninggalka Tuhan. Laban Tuhan udah bisi pejari kita, anang ngelekapka iya. Anang ngelepaska iya. Iya udah bisi tinggal nuan minta. Tinggal nuan madah ngagai iya. Mesampi tinggal nuan muji belagu ke iya. Ninga nuan nyediaka ati nuan ngambika terus kering serta tan dalam penusah. Ha, buka ati. Berfikir secara positif. Aku tu orang Kristian gak. Bah, nama aku tu kena bubiat dah. Tak semestinya orang Kristian tak kena Enti kitai orang Kristian enda nyaga disiplin kitai munyi ko ba satu Peter madah, disiplin diri empu. Enti kitai orang Kristian enda disiplin diri empu, perintah madah jaga SOP, kita jaga kita. Laban aku tu orang Kristian. Kitai ngelanggar disiplin. Begempuru ba bala mayuh enggau orang beramai. Orang ngasuh ngena emas lebuh ngagai mall tauka kini-kini kita bejalai, kita enggai ngena emas. Orang ngasuh nyuci jari ngena hand sanitizer, kita enggai. Mayuh utai tu nyadi. Orang ngasuh kitai scan, kitai takut ke scan nya. Scan temperature. Au. Kitai ngelanggar disiplin SOP. Sigi patut kitai kena laban berun. Betul tak? Laban kita nadai disiplin bah. Orang asuh ngambil vaksin, ngambil ke antibody nuan kuat, Ka ibu aku dak perlu. Kita orang Kristian perlu mega. Au anak takut ke tega aja bisi orang madah chip. Au nam nam nam nadai. Dek orang tega vaksin. Oh dek udah vaksin. Kitai nadai ngaku ba mulut kitai, kitai nyangkal Tuhan. Tegal kitai vaksin, kitai dikumbai, au, pengikut Enggau sipa. Enggai nyadi bukai nyadi. Kitai enda nyangkal Tuhan. Tang kitai buka ati kitai ngagai Tuhan. Arap ke Iya tau lebih dalam ati. Hari utai ti nyadi, penusah ti nyadi, pengarap kitai makin kering. Kitai makin berpagai ba Tuhan. Tang bukai kitai nyalah Tuhan. Ti kita kena laban COVID, anda nyalak Tuhan. Tang kita bebedal lagi bersampi. Minta Tuhan meri kita pengering. Minta Tuhan jaga kita. Ngaku Tuhan Jesusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Laban ti kita harap Kitai deka bulih pengidup ti kekal. Amen. Pengidup ti meruan. John 3 ayat 16. Boya ditu, laban Allah Taala bala rindu ke dunya nya alai iya meri anak tunggal iya ngambika genap iku orang ke arapka iya enda mati tang bulih pengidup ti meruan bela maya. Anang ketegal utai ti nyadi tu kitai ninggalka Tuhan. Kitai nyalahka Tuhan. Anang. Nang laban nuan enggau aku menyadi udah arapka Tuhan pegai meh. Tau? Tuhan kitai. Anang lepas dia. Laban pengidup kitai ukai semina ba dunya tu aja. Kitai harus nemu. Kitai diajar bahawa pengidup ti meruan iya nya di serega begulai enggau Allah Taala. Haleluya. Amin. Lalu mega ba John 12 ayat 8 enggau 9 kita seruran bisi orang ke seranta enggau kita tang aku enda seruran enggau kita. Lebuh bala orang Judah ninga Jesus bisi dia, sida lalu mansang ke iya, ukai semina ketegal Jesus, tang laban sida deka meda Lasarus ke udah diangkatka iya ari mati. Sebagai orang Kristian, kitai pechaya, taja pen kitai mati ninggal ke dunya tu, pulai ke tanah, tang semengat kitai diangkatka Tuhan. pulai ke serega. Amin. Nya pengadang kitai. Nya pengarap kitai. Oleh Jesus Kristus saja kitai deka bulih pengidup ti meruan. Taja pen kitai sakit covid nyangka au baka utai ti nyadi di menua bukai payung orang mati ketegal covid. Nyangka kitai orang Kristian tu tadi salah siku ari orang nya. Anil takut. Eh, anil takut laban tubuh kita itu tadi sigi patut pulai ke tanah tang semangat kita itu diangkat ke Tuhan pulai ke surga. Amin. Kita enda nemu. Nanti kita meda utai ti nyadi beribu-ribu. Dia tu nanti nak salah aku. Udah lebih 2 juta orang mati. Di serata dunia. Ayuhnya. Nanti bakal penduduk Sarawak. Nyuka serap Sarawak tu. Ayuh aku suruh rumah.

Iya alai menyadi ti dikerindu aku dalam Tuhan Jesus. Arap meh ke Tuhan Jesus buka ati nuan. Nama pun penusah nuan, arap ke Tuhan Jesus. Laban semangat tu lebih berga lagi hari tubuh. Betul? Nyalai aku meransang kita. Arap meh ke Tuhan Jesus. Nanti nuan menyadi, nanti kita sebilik menyadi, berdaun nerima Tuhan, terima meh Tuhan Yesus dalam pengidup nuan sebedau terlambat. Laban diatu maya tusah. Kita nak nemu kemaya Tuhan ngangau ke kita pulai. Penyakit kubit nyerang di serata menua. Mayuh orang lenyau. Eh? Siti utai ti menyedihkan di peda aku di menua orang putih dia. Gerija Kusuk. Kini ke bala raban nadai datai ukai ketegal SOP tak datai berumur. Tang au mayuh mega sida iya mati ketegal covid semilan belas. Laban majoriti ba dua nya gerija nya sida ke tua-tuai. Nyadi orang ke tetuai nya meh ke enda tentu tan. Enda ulih betahan. Tang aku pechaya taja pan sida lenyau. pengidup sida ba dunya tu, tang pengidup ti meruan udah disemaya ke Allah Taala di surga. Amen. Laban pengarap sida iya. Laban sida iya arap ke Tuhan Jesus. Laban semina dengan Jesus Kristus saja kitai ulih datai ngagai Apai. Ya meh jalai, ya meh pemendal, ya meh pengidup. Amin. Haleluya. Jadi sebagai kesimpulan, kena aku nyimpulka jaku Tuhan baka ke pagi tu, nama pen utai ti nyadi dalam pengidup kitai tetap meh ngembuan ati ti tan laban eh, tetap meh ngembuan ati ti tan serta teguh dalam pengarap kita ke Tuhan. Okay. Eh? Tuhan Jesus ia meh jalai pemenang orang hidup. Jadi harap kita terus tan ati di dalam Tuhan. Amin. Eh, tan ati di dalam Tuhan. Lalu jaku Tuhan ke penudi endang kena aku nyimpulka nya tadi diambil ari Luke, Injil Luke 21 ayat 19. Ulih ati ti tan kita deka diselamat. Amin. Ulih ati ti tan kita deka diselamat laban pengarap kitai ari ati kitai. Nya alai, kembuan meh ati ti entan ambika pengarap kitai teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nya mimit jaku Tuhan minta ampun ti iya ah, kepanjangan munyi kutai. Okey, minta ampun au.